Ok Arzygül onda başlaly siz özüňiz hakynda kiçiräjik bir aýtyp berseňiz nirde okadyňyz özüňiz Türkmenistandandygyňy bilýäňiz men haýsy welaýatdan soragym kän halamok çynymy aýtsam Türkmenistanlymy Türkmenistanly ýöne eger detalny aýdyp berseňiz ýene-de siziň terjihiňiz a tak bir obşeý aýdyp berseňiz özüňiz barada. Böyle.
Men Arzygül Orazowa. Türkmenistanda Aşgabatda dogdum. Aşgabatda dogdum, Aşgabatda ulaldim. Ors mekdebe gitdim, soň türkmen mekdebe gitdim. Aslynda himiýa okasym gelýärdi. Ýöne kakamyň saýlan ugry psihologiýa oka diýdi. Aslynda medisinskiýa girdiydi. Medisinskiýadan azajyk çekinenim üçin psihologiýa girerin diýip nem etdim. Psihologiýa girdim, türkde okadym. Ýüzde ýüz bursly okadym. Bir dollar, bir manat, bir lira tölemän okadym. Hem okuwym mugt, hem obşidim mugt, hem iýmitim, hemme zadym mugt boldy. Haýsy uniwersitet?
Istanbul ýigrimi dokuz maýys uniwersitetinde okadym men. Özel-ä?
Awa, özel.
Ýarym özel, ýarym wakyf. Ondan şo taýda okap ýörkämem Angliýa gitdim men. Birinji bolup öz fakultetimde birinji bolup Angliýa gitdim. Iňlisçe okamana. Sebäbi biziň okumyz iňlis dilindedi. Ondan şo psihologiýany iňlisçe okaýadyk. Sebäbi Amerikadan zatda mugallymlarymyz bardy. Ondan ony gutaramsoňam durmuşa aslynda okap ýörkäm durmuşa çykdym we Amerika gelmelidim. Şonuň üçinem bärik magistratura tabşyrdym. Ýoldaşymyzam türkmen şeýle dämi? Hawa, türkmen.
Olam lotçik ýoldaşymam. Pilot bolup işleýär. Bärde. Ondan şol bäri gelemde, bäri gelmäkem tabşyrdym we bir uniwersitete tabşyrdym, Çikagoda, Roosevelt University bar. Şoda tabşyrdym. Clinical Psychology and Counseling Practice. Hem klinik, kliniçki psihologiýa, hemem counseling, ýagny ikisini hem edip bilýän. Sebäbi asyl maksadym doktornatura okamakdy. Soň doktornaturanam kliniki psihologiýa psihologiýada okamakdy maksadym. Entägem maksadym bar, prosta birki ýyl ara bereýin diýdim. Bir bir aý galaýyn diýdim, gaty kyn okuw. Şoň ýaly üç ýyl magistratura okadym. Iki bölüm bolany üçin üç ýyl okamaly boldum. Onnoň internatura etdim bir ýyl. Bolnisada etdim. Onnoň mekdepde etdim. Ýa şeýle private practice, ýagny obyçnyý praktikada-da, näme klinikada-da etdim. Üç ýyl bärem şol zatda nurse nursing medicine işleýän we crisisde işledim öň. Bir ýyl näme bolýar, skor pomoş. Skor pomoşda özüne zyýan berjek, özüni näme suicidal çagalar bilen işledim bir ýyl. Ondan soňam şu adam Adult ýagny uly adamlar bilen biraber counseling edýän. Dogry.
Gaty begendim, gowy derejelere ýetipsiňiz. Psihologiýa barada obşi bir zat sorajak, ýöne bu günki temamyz depressiýa bolar. Elimde soraglar bar. Iň köp garşylaşýan zatlarymyz depressiýa. Psihologiýa diýlende, şony sorap geçeýin. Psihologiýa diýlende bir birnäçe jümle bilen, birnäçe sözlem bilen aýtjak bolsaňyz, näme diýip aýdyp bilersiňiz psihologiýany? Psihologiýa her bir professionalyň, her bir meselem Psihologyň, her bir kaunsleriň ýa-da psihiatryň garaýşy üýtgeşeräk bolýar. Ondan men öz garaýşymy aýdyp geçeýin, öz düşünişimi. Psihologiýa diýlende aslynda diňe psihiki, diňe biziň beýnimiziň işleýşine däl, aslynda psihologiýa biziň bedenimiziň hem işleýşine jogap berýän bir näme, bir faktormy bir näme diýsemkäm türkmençe bir taraby diýeli hä sebäbi biz näme köp adam aýyrýada fiziçiski nemäni saglygy psihologiçiski saglygy aýyrýa men türkmençäni orsçany garyp gürleýändir hiç problema ýok hawa hiç problema ýok. Onda şol köp adam fiziki saglygy, psihologiki saglygy ikä aýryp neme edýär. Aslynda ikisem bir sebäp, biziň bedenimiz ony aýranok. Eger siz stres bolsaňyz, siz emosionalny kynçylykdan geçýän bolsaňyz, onda sen şoňa seretmeýän bolsa adam, şol bedene ýüze çykyp başlaýar, bedende adam keselläp başlaýar, agyrysy bolup başlaýar. Ýüreginden tutubilýär, rak keseli bolup bilýär. Her hili bir topar nemesi bolup bilýär, täsiri. Hawa, prýamoý täsir edenok. Ýöne şo faktorlaň biri bolup ýüze çykyp bilýär. We psihologiýa aslynda adamyň özüni gowy duýşuny, özüni kabul edişini, özüni gowy görşüni, daş töwerendekileri gowy görşüne-de hem neme edýän bir täsir edýän bir tarap diýip aýdyp bilip geçeris.
Dogry. Znaçit, köp eşidýän zadymyz, keseliň gije-de ýetmiş, segsen prosendi stres sebäpli diýýärler. Şoňa, şo dogry bolýar-da, seredende. Dogry bolýar, sebäbi gormonlaryňyz üýtgäp bilýär, sebäbi, meselem, bäş sekunt stres, aslynda, adamyň bedenini bäş sagatlap keselli ýaly edip goýýarmyş. Şoň ýaly araşdyrma bar, şoň ýaly research bar. Dokazano, nauşny dokazano zatlar bäş sagatlap ýarawsyz ýaly edip görkezebilýärmiş. Şo iminserin peseldýärmiş. Dogry.
Dogry. Bu stresiň iň uly sebäplerinden birem belki depressiýa. Depressiýa hakynda onda tema ýuwaşlyk bilen gireli isleseňiz. Depressiýa näme? Şony bir aýdyp berseňiz. Indi depressiýa näme? Depressiýa hem psihologiki, hem kognitiwni, hem-de fiziki tarapdan ýüze çykýan bir neme. Depressiýany hem stres, hem biziň genlerimiz, hem maşgala ýagdaýy, hem daş gowlawyň bolmaýşy, Şo zatlar, gormonlar hem täsir edip biler depressiýa. Depressiýa bir kesel diýip hasaplanýar. Depressiýa, adam depressiýa bolanda, ol adamyň diňe psihologiýasyna täsir edenok, durmuşyna täsir edýär, durmuşyndaky gatnaşyklara täsir edýär, işini ýerine ýetirip bilşine täsir edýär, beýniniň içindäki, beýniniň beýindäki himiki maddalaryň işleýşine täsir edýär, bedeniň umumy işleýşine täsir edýär. Şoňa depressiýa diýilýär we depressiýa, adam depressiýa boldumy, bolmadymy nähili bilmeýär? DSM bäş diýip ulanýan diagnostiki kitabymyz bar. Aslynda psihiatrlaryň kitaby, ýöne bizem şony ulanýarys we şo kitapda dokuz sany simptom bar. Dokuz simptomdan bäş simptom ýüze çykýan bolsa bir adamda we şo iki hepdeden kän dowam edýän bolsa, onda şol adamyň mažor depressiony bar diýip bileris, esasy görlen depressiýa. Ýöne depressiýanyň her hili görnüşleri bar. Depressiýanyň görnüşleri bar. Okey, şu wagt günümizde Hä, birem şuny dowam etmäkak, şuwagt diňleýänleri soraly, sesimiz gowy eşidilýärmi? Diňläp oturan eziz podpisçikler, bir şonam bir ýazsaňyz, meňkem, Arzygül doktoryňkam eger gowy diňle eşidilýän bolsa, şonam bir aýdaýyňada problema bolsa. Ok, şu wagt Arzygül obşi dünýäde depressiýa prosendi ýa-da ülkä görä üýtgeýändir konýaçno, ýöne obşi alyp bilersiň, meselem adamlaryň elli prosendinde depressiýa barmy ýa-da nähili? Amerikan statistikasyna seretsek, on prosendi, pesinden on prosendi diýýär, depressiýa, agyr depressiýa geçirip bilýär diýýär. Eger statistikalary doly neme follow edemok, doly seredemok, ýöne iň soňky seredemde şon ýaly bir bilgi bilen garşylaşdym. Esasy ýöne günümizde seredemizde köp adam özüni depressiýada ýaly duýup bilýär. We gynançly duýanyda I'm feeling depressed diýip bilýärler, meselem, özümi depressiýada ýaly duýýan diýip bilýär. Ýöne depressiýa keseli bolmak we depressiýada ýaly duýmanyň ikisiniň arasynda tapawut bar. Menem şony sorajakdym sizden, gynanmak bilen näme tapawut bar, depressiýa Depressiýa versus gynanmak nähili bolýar? Hawa, meselem, depressiýa, depressiýa diýýän aýdyşym ýaly dokuz sany simptom bar, bäş simptom eger ýüze çykýan bolsa, iki hepdeden kän dowam edýän bolsa, onda biz muňa depressiýa diýip bilýäris. Eger-de, we depressiýanyň ölçäbem bolýar, beýindäki serotonin, ondan nöropinefrin, dopamin gormonlary, şo, şolary ölçäp, Görüp bolýar meselem näme x-ray x-ray diýýär şondan geçirseň zat etseň bir topar nemeler bar şu wagt dogtorlaryň ulanýan newrologlaryň ulanýan zatlary bar ýöne egerde gynançlara seretsek adam gynançly bolanda bir situasiýa bolýar bir stres stres edýän situasiýasy bolýar diýeli näme bir birine berlisi bar diýeli biriniň We o bergi bergi bergi beren adamam şu algydar nemesini näme soraýar puluny diýeli. Men men saňa beren pulumy yzyna ber diýýär. Bul adamam pulum ýok nädip bersemkäm diýip özüni gynançly duýýar strese sokýar stres bolýar hä. Onnoň şo taýda gaty gynançly duýanyna men depressiýa boldum diýip pikir edibilýär. Ýöne bir ýerden muňa biri pul berse olam ýaňky bergisini berse ýaňky stres gidýär özüni gynançly duýmagy gidýär. Onuň ol depressiýa bolanok. Düşünikli.
Ýöne eger-de şo dowam etse, eger durmuşynyň başga, başga, başga ýerlerine-de hem täsir ýetip başlasa, onda depressiýa geçip bilýär ýa gynançlyk. Dogry.
Häzirki günümizde algydar has gynanýan bolaýmasa? Şunaý günlän. Hawa. Ýadylar kän bolýar. Hawa. Depressiýa diýdik, dowam edeli. Depressiýa näme sebäpli ýüze çykyp biler?
Depressiýa näme sebäpli ýüze çykyp bilýär? Depressiýa hem maşgalada öň biriniň depressiýasy bar bolsa, genetiki tarapdan depressiýa ýatgyn bolsa, onnoň öň bir gezek depressiýa geçiren bolsa we ýa gaty başyndan kyn bir ýagdaý geçen bolsa, trawma geçen bolsa, çagalyk trawmasy geçen bolsa, daş-töwereginden hiç hili poddeşka ýok bolsa, hiç hili goldaw ýok bolsa, eger-de özüni pes duýýan bolsa başgalaryndan, eger-de özüni kritikawaýt edýän bolsa adam, şo ýagdaýlar depressiýa ýol açy bilýär. Oň daşyndan hem hroniçeskiý stres, ýagny dowamly stres bolýan bolsa adam we ýa bir kesel bolan bolsa, ýürek agyry, tiroid ýa-da tiroid meselem, gipotiroid, köp adamda şu endokrinniý sistemasynda problema bolýar. Aýal maşgalada kän görülýär, esasy gormonlar sebäpli. Zop diýýäňizdämi şonda piroýka? Zop, hawa, hawa, zop. Şolam depressiýa ýol açybilýär. Ýöne şol şony bejerseler depressiýa öz-özi gidýär tä şo gormonyň üýtgeşinden sebäp bolýany üçin. We başlaň ýekeje minut. Gyzym zat diýýär. Şoň ýaly onuň depressiýa başga näme sebäp bolýar diýip seredemizde, şo gormonyň üýtgeýşi, aýal maşgala göwreli bolanda depressiýa bolup bilýär, göwreli wagty depressiýa bolup bilýär we ýa çaga dünýä gelenden soň dört hepdäň içinde depressiýa bolup bilýär. Ondan soň aýal maşgalalarda depressiýa köp görülýär, sebäbi gormonlar köp üýtgeýär, aýbaşy bolanda zat edende-de bolup bilýär depressiýa. Erkek adamlara görä aýal maşgalalarda depressiýa iki esse köp görülýärmiş. Hawa. Onnoň şo ýagdaýlar bolup bilýär, oň daşyndan hem dermanlar we ýa alkogol ýaly substance ýagny alkogol ýaly içgi zat ulanýanlarda hem depressiýa bolup bilýändir. Hawa menem düşünemokdym näme üçin durduk ýere kawga çykarýarlar aýal maşgalalar diýip iki esse depressiýa köp bolýar ekende. Anlaýyşly garşylamak gerek.
Hawa, gormonlar üýtgeýär. Gormonlar üýtgeýşi has köp erkek adamlara görä we aýallaryň hem emosionalnyý intellekti, ýagny emosionalnyý beýindäki şoňa jogap berýän ýer has aktiw bolany üçin aýal maşgalalar has emosionalnyý bolup, sögüşmäne, zat etmäne has taýyn bolýarlar.
Dogry. Indi düşündim. Şu wagt make sense etdi. Depressiýanyň haýatymyza täsirleri, özümize täsiri, daş-töweregimize täsiri nähili bolar? Indi depressiýanyň täsirleri köp, gaty köp. Aslynda hem beýnimize täsir edýär, ýaňky diýşim ýaly, gormonlarymyzy üýtgedýär beýnimizde. Ol hem biziň beýnimiziň işleýşini üýtgedýär, biziň konsentrasiýamyzy üýtgedýär, bir zada üns berip, bir zada üns bilen etmäni, işini ýerine ýetirmäni üýtgedýär. Okuwa gidýän biri bar bolsa, okuwyny okamakda kynçylyk çekibilýär. Ondan soň ýat keşligiňe hem neme täsir edip bilýär, ýagny ýat keşligiňi peseldip bilýär. Oň daşyndan biziň uky gigiýenamyza täsir edýär. Meselem, ýa köp ýatyp bilýäs, ýa az, hiç hili ýatyp bilmeýäs. Ondan nahar iýişimizde biziň Bagyşlaň. Azajyk üns neme diýä? Aýa. Obyçny çaga däl çaga nemesi. Indi şo ýaňky diýende näme zat diýip otyrym. Depressiýanyň täsirleri apetite täsir edip bilýär. Has kän iýip bilýärler, has az iýip bilýär adam. Onuň horlany bilýär, semräp bilýär. Oň daşyndan hem, meselem, özüne duýşuna, bir zady edenine, bir zatdan keýp alanyna, meselem, diýeli bir adam maşyn sürmäni gowy görýär. Ýöne şo depressiýa bolanda ýaňky maşyn sürenine şoňa sen BMW X5 ber, BMW M5 ber, tapawudy ýok. Şondan hem keýp alanok depressiýadaky adam. Sebäbi ýa-da şony şoňa begense-de bir iki minut, üç minut begener, ondan soň ýene-de moda düşýär. Çalt ýadaýar adam. Şolar ýaly täsirleri bar. Hem gatnaşyklara täsirleri bar. Adam özüni izolirowat edýär, gatnaşyklaryny kesýär, özi ýeke bolasy gelýär, içine has nime, kapanyk bolýar diýýär-ä türkler, şoň ýaly. Onuň agressiwnam bolýarmy depressiýa dakga? Agressiwnam bolup bilýär, sebäbi çala kiçijik nimeler hem oň nerwsine degýär, çalt gaharlanýar. irritability, frustration iňlisçe neme edilýär. Şol has köp görülýär. Edil agressiwni diýende gidip ony muny döwüp neme edenok. Edil on ýaly edýän bolsa, onuň üçin disruptive mood dysregulation disorder diýip, depressiýany öz içine alýan bir diagnoz bar aýry DSM-de. Hawa. Ýa goşmaça bir diagnoz bolýar özüne. Hawa. Hawa, tä depressiýa, meselem, mažor depression diýeniňizde-de, Oňa bir topar subtitle bar, sub nemeleri bar. Ol bir neme bilen diagnoz eden zat. Görnüşleri. Görnüşleri bar, awa, sag boluň. Görnüşleri bar, meselem, mild, eger simptomlary çala bolsa, onda has güýçli bolsa, şo zatlara görä üýtge ýa wagtyna görä üýtge ýa eger bir situasiýa sebäp bolup, bir stres sebäp bolup depressiýa bolan bolsa, onda adjustment Disorder with depressed mood diýip geçýär. Şo şoň ýa bir topar nimeleri bar. Seretmeli deta detallary bar. Düşündim.
Depressiýa bolmagyň risklary näme? Kimlerde ýüz çykyp bilýär diýip sorag bar. Indi depressiýa bolmagyň risklary ýaňam birki nemede aýdyp geçdim. Şo bir zat aýdýan ýaly bolar. Ýöne aslynda hemme soraglar biri-biri bilen baglanyşykly, jogaplar biri-biri bilen baglanyşykly bolýar köplenç. Öň ýaly bir tema barada gürlämizde. Depressiýa bolmagyň riskleri e, näme? Eger-de adam e, özüne e, näme self care diýilýär. Self care özüňe seretmek, özüňe gowy gatnaşmak. Şony etmeýän bolsa, bir işde işläp bölkä burnout bolup, Şo gaty ýadatsa, şol işden bir ýigrenýän, bir derejä gelýän bolsa, özüne hem seretmeýän bolsa, adam depressiýa ýatgyn bolup we depressiýa ýatgyn bolsa, öň genetik faktorlar bar bolsa, şol şoňa goşant goşup bilýär. Oň daşyndan genetika esasy zat. Meselem diýeli, genetika nähili işleýär? Diýeli bir bokal bar, içinde şo suw diýelen a şo bokalda hä. Şol genetika bolsa, genetika esasy faktorlaryň biri, riski köpeldýän. Meselem, genetika şu bolsa, ondan ýaňky adam stres geçirýär başyndan. Stres ýaňky suwy ştak geçirýär hä. Ýaňky riski bärik geçirýär. Ýaňky adamyň hiç hili goldawy ýok, maşgalasy bilen gatnaşygy gowy däl, dost-ýarlary bilen gatnaşygy gowy däl. Ýaňky risk bärik çykýar. Ýat adam işläp dur işini işinden kowulaýa işini ýitirýä diýeliň stres ştap çykýa diňe stresi hem risk hem ýokaryk çykýa ondan muň depressiýa ýatgynlygy köpelip barýa ondan ýaňky diýeli jaýynyň rentini mortejini kreditini töläbilmedi ýaňky risk bärik çykýa eýýäm bu stakanda ýer ýok dogry dälmi ýaňky suw dolup gidip barýa ondan şu adamyňam riski köpelýä köpelýä köpelýä iň soňunda depressiýa bolýa Aslynda bir riskla diýip aýdybilemzok. Risk köp. Her hilek riskler bar. Ýaňky aýdyşym ýaly, kynçylykly ýagdaý, trawma, genetika, maşgalada biriniň depressiýasynyň bolmasy, öň özüniň bir gezek depressiýasy bolmasy, gormonlaryň üýtgemegi, aýal maşgalada esasy gormonlaryň üýtgemegi, ýene nemesini çyzyp geçeýin. Onam ýaş. Şu wagt ýaşlarda gaty kän görülýär. Aslynda öň kyrk ýaş, kyrk ýaşda görülýärdi, indi ýaş, ýaş adamlarda kän görünýär. Näme üçin? Sebäbi pressure kän. Daşyndan gelýän pressure kän, meselem, dawka kän, näme diýerler? Sen ýigrimi ýaşadyň diýeli, sen uniwersitetde, uniwersiteti, ýa ýigrimi iki ýaşyňda uniwersiteti gutarmaly. Sen özüňe gowy iş tapmaly, sen maşgala gurmaly, üstüne sen jaý almaly, maşyn almaly, sen gaty uspeşny bir successful bolmaly hä. Şo zatlaň hemmesi adama pressure edýär. Kynçylyk döredýär, sebäbi onça basky, onça neme adam göterip bilmeýär. O tüm boly poddežka ýok bolsa, bu at näme Instagram, TikTok, her hili social media we adamlar her kim Her kimiň durmuşyna seredende her kimiň durmuşy ýüz prosent gülläp gidip barýan ýaly görýärler. Onnoň özüne has köp batgy görýä. Şeýdede hem depressiýa bolup bilýä. Dogry. Ol bara çüýrük almanyň gowy tarapyny kamera goýup arkada çüýrük tarapyny görkezen ol sosial mediýaň ýüzi diýýärler-ä. Sosial mediýaň hem prežiri Adamlary gaty etkileýär, täsir edýär öýdýän şu günümizde. Hawa, hawa, gaty dogry şo. Geçen men birki sany reels neme stories goýdum. Başda toýdan goýdum, soň piknik goýdum, ýene bir zat goýdum. Gowy zatlar, pozitiwny zatlar. Ondan biri diýýär, agam şeýdip bizi aldamaýda diýýär. Bizem diýýär şo zatlar her gün edilýärmika diýip Amerika geldik diýýär. Kellämizi aldyryp bilemizok işlemekden diýýär. Her gün piknik edýäs diýip geldik diýýär. Oňa zat ýok eken diýýär-de. Men hem diýen belläp geçeýin onam diýen. Şonam ýaňky podpisçigiňe aýdanym bolsun. Belläp geçýän Amerikada aňsat däldir. Arzygülüň aýdyşy ýaly rent, hawa mortgage, ýene bir zat, maşyn, maşynyň krediti.
Hawa.

Barýan häzir näme boldy saňa diýip ylgap gelýän. Naharyňy bişirip berjek ýa bir ýerde ýetişmäňde ylgap gelip saňa kömek edip biljek joraň zadyň on ýaly kän ýok. Eger gaty lucky bolsaň bir neme gaty sen näme şansly bolsaň onda bolup biler ýöne Eger Amerika gelýän bolsaň, gapdalynda poddežka ýok bolsa, onda depressiýanyň riskleri köpelýändir. Hawa, ol-a dogry. Ýaňky podpisçik sorapdyr, şu wagt ýene bir gezek ýene okajak, düşünjek bolup göreli soranyny. Ýöne häzir, wah, depressiýa adamyň keýpine, pikirlerine we özüni alyp barşyna ýaramaz täsir edýär, edýän umumy we Çynlakaý akyl buzulmasydyr diýmekmi? diýýär. Obşa aýdanda diýýär. Akyl bozulmasy diýilýän termini halamok. Sebäbi onda biz depressiýa bolan adamy onda däliredi diýýän ýaly ýa akyl saglygy pozuldy diýilende meselem zat etdi nähili bir stereotip bar ya dällige diýýäli ýa sumaşeçi crazy şoň ýaly stereotip ýok ýa ýekeje minti boşlan ýok problem ýok soraga jogap bereýin akyl saglygy pozuldy diýlende azajyk stereotiplere itýär ýöne stigmalara tarap itýär onuň üçin ony neme edesim gelenok ýöne o adamyň saglygyny umuman pozýar depressiýa sebäbi adam Diýeli öň sekiz sagat ýatýan bolsa, depressiýa bolany üçin hiç zatdan keýp alanok, umytsyzlyk bar. Esasy simptomlaryň birem umytsyzlyk, sen geljege garşy umydyň ýoklugy, boldy sen durmuş gutardy, dünýä gutardy diýip pikir edýäň. Onda sen motiwasiýaň ýok, zat etmäne hiç hili motiwasiýaň ýok. Öň bir zatdan keýp alýan bolsaň, tans etmekden keýp alýan bolsaň, ondanam keýp alaňok diýeli. işe gidibileňok diýeli. Onda siziň diňe akyl saglygyňyz bozulana-a, siz işe gitmeýän bolsaňyz, siz pul gazananzok. Pul gazanmaýan bolsaňyz, iýmit hiç zat albileňzok diýeli. Iýmit albilmeýän bolsaňyz, onda siz dogry, düzgün iýmit iýip bilmeseňiz, siziň saglygyňyz hem pozulýar. Siz ýigrimi sagat ýatýan bolsaňyz günde, ol siziň organizmiňize-de gowy däl. Sebäbi näme, kän ýatsaň hem gowy däl, az ýatsaň hem gowy däl. Şo Esasy näme sekiz sagat average diýilýärde alty bile näme sekiz sagat ulanaňyzda ul adam bolanda onda şondan näme artyk bolsa ýa-da näme kem bolsa şo zatlar zyýan bolýar obşi organizmimize ortany balans tapmak balansy tapmak möhüm.
Düşnükli. Okey. Ýene şöyle, значит, Şo zatlary gürleşdik. Indi kilit sorag-da, önemli sorag, bejergisi nähili edilýär?
Bejergisi, bir näçe sany bejergi bar, ýöne şolar kombination, şolaryň hemmesini bile edilende, aslynda iň kän, neme, iň kän bejergi edilendigi görülýär, näme, success görülýär diýilýär. Şo terapiýa, Obyçnyý psiholog bilen ýa-da kaunslor bilen terapiýa bolsa, onuň derman, eger-de agyr neme depressiýa bolsa, onda derman hökman gerek, sebäbi ýaňky gormonlary wosstanowit etmek üçin şol serotonin, norepinefrin, ondan dopamin diýdi beýindäki himiki maddalary, şolaryň işleýşini wosstanowit etmek üçin dermanlar köplenç SSRI, ýagny SSRI diýip derman bar. şolar ulanylýar ýa-da mood stabilizer şolar ulanylýar. Ondan soň başga nämeler bar? Egzersiz, egzersiz bagşlaň näme sport zala gitmek, sport zala gatnamak ýa-da iň bärkisi ýörişe çykmak, bir ýerde çykyp ýöremek, bir ylgamak, tans etmegem bir näme bedeniňiziň gymyldamasyna bir näme sebäbi ol hem ýaňky Gormonlarymyzyň baletleşip nägile gowy işlemesine, beýnimizdäki himiki maddalaryň gowy işleýşine kömek edýänligi üçin. Ondan soň iýmitimizde balansirowanyý iýmit iýmek, ýagny has saglykly zatlary iýmek şol kömek edýär. Onuň daşyndan uky gigiýenasyna seretmek, ýagny sekiz sagat ukyňyzy almak, oň daşyna hem gollow, daş daş döwrüňizdäki adamlardan gollow gaty möhüm. Psihologiýadaky lýuboý bir neme şo situasiýada bir kynçylyk ýagdaýda we ýa kesellerde hemmesinde gollowyň roly gaty uly we möhüm we başgalar bilen gürleşmek, içiňizdäki duýgulary paýlaşmak, meselem size düşünýän biri bar bolsa, Şoňa çekinmän aýtmak siziň başyňyzdan geçýän zatlary we kynçylyklaryňyzy. Ondan soň, eger gaty şol zatlaryň hiçsi kömek etmeýän bolsa, onda transkranial magnetic stimulation diýip bir apparat bar, şony dakýarlar beýniňize we kiçi elektro elektro neme stimulation elektrik nemeler uradýarlar, wolnalar uradýarlar beýniňe. Tok urdurýarlar-da, ýuwaşlyk bilen. Hawa, şony zat etdirýärler, şo ýaňky beýniňizdäki belli-belli ýerlere stimulýasiýa berilýär. Men hem şoň ýaly bir isledowaniýede assistent bolup işledim üç ýyllap, onda gaty gowy bilýän nähili nähili edýänini özümizem edip gördük. Şoň ýaly, onda Bir oň daşyndan hem elektro elektrokonwulsiw terapi bar. Ol hem näme diýilýär şu seizure epilepsiýa geçiren ýaly edýär beýniňizi, ýöne aslynda epilepsiýa geçiren zat. Ýöne şolam bir stimulýasiýanyň bir görnüşi ýaly görünýär ýöne. Onuň şolar hem kömek edip bilýär. Hä, o bir Ol manyda ne- nämä meňzeýärmika? Meselem, ýüregi duran adama ýürek dowam etdirmesi üçin, hany, be- belli bir şok näme edýärler? Beýne berlen zadam şu depressiýadan kurtarmak üçinmi edilýär ajaba diýip, şony pikir etdim. Ol meselem, Meňzärmi? şo ýürege berilýän, ýürege berilýän şok ýeke özi kömek edibilýär. A bul terapiýalaryň özi Hä, ýeke dogry. özi kömek edenok. Hemme zadyň kombinasiýasy kömek edýär. Meselem, meditasiýa etmek hem kömek edýär, ýoga Onda mindfulness breathing teknik diýerler, dem alyp bermek, şo zatlar hem kömek edýär. Ýagny hemmesini bile etmek has güýçli rezultaty getirip bilýär. Psihologa gatnamagam möhüm zatlaryň biri bolsa gerek. Psihologa gatnamak möhüm zatlaryň biri, hawa, eger-de oňýaly ýagdaý ýok bolsa, oňýaly Ýok bolsa, onda daş-töweregiňizde ynanýan bir bir adam bar bolsa, meselem, size düşünýän, siziň ýagdaýyňyza düşünýän ýa-da iň belki sizi diňleýän. Şol bilen gürleşseňizem, şol hem kömek edip biler. Ýöne eger-de daş töw e, eger-de mümkinçiligiňiz bar bolsa, eger-de e, gidip bilýän bolsaňyz, onda hökman, hökman gitmeli. Düşündim.
Menem käwagty pişigim bilen gürleşýän. Diňleýän. Hiç problema ýok ol tarapyna. Ýa-da näme, ýene bir sorag sorapdyr şu bir podpisçik. Klinikde alnan ýüksek lisans ýapmak üçin Amerikada haýsy uniwersitetlere başburmagy towsiýe edersiňiz? Temaň daşynda bu. Nähili başburup bileris? Ony Arzygül bilen otdelny bir ýazyp soraýyň. Häzir temamyzy üýtgetmäli isleseňiz.

Indi hemme adamlary bir nemäň bir zontyň aşagyna salmak ýa-da bir korobkaň içine baksyň içine goýmak ýalňyş sebäbi birini üýtgedebiler meselem adam depressiýa boldy diýeli ýöne şu depressiýa şony iten faktorlary durmuşyndan çykarasy gelýänligi üçin meselem depressiýadan gutulansoň ýene-de bir gezek depressiýa bolmaýyn diýip meselem öz durmuşyny öz harakterini üýtgedip biler özi. Ýa-da, meselem, depressiýa bolup ýörkä, başgalar bilen gatnaşygyny kesip biler, başgalar bilen gürleşmesini kesip biler. Onuň adamlar daş-töweregindäkiler diýip biler, A, bu näme, ulumsyradymy? Meselem, toýa gitseňiz, ýöne siz depressiýada bolsaňyz, hudaýola gitseňiz, daýzalar diýer, Agy, näme gürleşeňok, näme, ulumsyradyňmy, näme, plan zat boldumy ýa bize neme görýäňmi diýip, ýa-da, Bula hiç kim bilen gatnaşanok, bul plan hilli ýerler, meselem. Şo taýda adamyň harakteri üýtgedi diýip pikir edibiler, ýöne adam şo taýda içinde hiç hili güýç ýok, adamlar bilen gürleşmäne istek ýok. Şonuň üçin hem özüne şeýdip alyp baryp bilýär. Hawa, ýöne konkretno harakteri, her kimiň harakteri üýtgärmi diýsek, onda on ýaly neme ýok, her kimiňki üýtgemez. Her adam depressiýany we depressiýanyň täsirlerini tapawutly şekilde ýaşap bilýär. Her kimiňki özüne ýenik. Ýa gaty dogry aýtdyňyz. Çünki haýatda biziň ömrümizde bolýan zat, eý bula hiç kim bilen gürleşenok, ulumsy bolupdyr, burny howada. Aslynda o adamyň iç dünýäsinde nämeler bolýanyny hiç kim bilenok. Bizde türkmenlerde gynansagam köpüräk diýşiňiz ýaly uly ýaşly adamlarda eleşdirmek ýaňky neme-de Gynançly bir ýagdaý. Şu wagt siz aýdansoň ýadyma düşýär käbir zatlar çyndan hem gynançly ýagdaý. Öýle etmesek has gowy boljakda. Hawa. Indi tak depressiýanyň depressiýam bolan nädip bilip bolýar diýipdiris. Haçan kömek soramagy nädip bilmeli? Meselem adam depressiýa girdi, haýsy fazada uje haýsy ýerde adama kömek uje mätäç kömege?
Meselem, depressiýanyň nädip, depressiýa bolanyny nädip bilmeli? Ýaňky dokuz sany simptomyň bäş simptomy görülýän bolsa, simptomlary sanap geçeýin. Birinjisi, özüňizi, meselem, diýeli umytsyz duýýan bolsaňyz, hiç hili birhili şo gynançly duýgularyňyz hiç hili gitmeýän bolsa we gelejege garşy umydyňyz ýok bolsa. Ondan soňky simptom, meselem, Öňki keýp alýan zatlaryňyzdan indi keýp almaýan bolsaňyz, aktiw bolmaýan bolsaňyz, ondan soň işde, okuwda, edýän işleriňizde kynçylyk çekýän bolsaňyz, meselem, şolary etmekde, şolary bitirmekde ýa-da konsentrasiýaňyzda üns bermekde kynçylyk çekýän bolsaňyz, Iýmit işiňizde üýtgeşme bar bolsa, semrän bolsaňyz, horlanan bolsaňyz, birden, birden ýagny, birden bolýan bolsa, onda şu depressiýanyň simptomlary diýip bileris. Oň daşyndan hem uky kän ýatýan bolsaňyz ýa-da hiç ýatmaýan bolsaňyz, Oň daşynda özüňizi pes duýýan bolsaňyz, özüňizi kritikować edýän bolsaňyz, adamlardan izolirowat edýän bolsaňyz özüňizi, gatnaşyklaryňyzy dowam etmeýän bolsaňyz, iň gowy görýän adamlaryňyz bilenem gürleşesiňiz gelmeýän bolsa, ondan soňam özüňize zyýan etme pikirleri bar bolsa, şoň ýaly pikirler özüňizi durmuşyňyza zyýan etmez pikirler bar bolsa, onda, diýeli, şol depressiýa bardygyny pikirlenip bilersiňiz we hökman, hökman ýagdaýda, eger-de özüňizi suicidal duýýan bolsaňyz, meselem, hökman ýagdaýda kömek soraň professionallardan. Amerikada bolsaňyz, bärde Crisis Line bar, Help Line bar, Hotline-ler bar, dokuz sekiz sekiz, Çikago töwerekdäkiler üçin, şoňa jaň etseňiz bolýar. Başga ýurtlardakylaňkyny doly bilemok Raisweinlerini, onda onuň üçin ýalňyş informasiýa bermeýän. Oň daşyna hem, meselem, dowamly gynanç duýan bolsaňyz, uje bir bir sorag bar bolsa kelläňizde, onda daş-töweregiňizdäkilere bir soraň, bir gürleşiň, bir duýgularyňyzy aýdyň. Eger-de şol ýaňky diýen simptomlam, duýgylam gitmeýän bolsa, onda hökman ýagdaýda bir psiholog, bir konsultant, bir kaunslor birini tapyň, bir psihiatr tapyň, kömek soraň. Iň bärkisi dogtora gidiň. Iň bärkisi semeýny wrajiňize gidiň. Eger-de başga nemelere Ýagdaýyňyz ýok bolsa, şolar bilen gürleşmäni iň bärkisi smeýna wraçyňyza gidip bir gürleşiň. Dogry.
Öňem bir nemede podcast aýdyp geçişim ýaly, käwagt türkmenler bir açyk şu temalardan çekinýärler. Asobino Türkmenistandaky türkmenler. Psiholog bolanda däli doktor ýaly pikirlenip pikir edýärler we eger men psihologa ýüzlensem как бы özümi däliredim şekilde kabul etmem gerekýär diýip kabul edýärler ol düýbünden ýalňyş oňa zat ýok ýaňky suicide meselesem janyňa kast etmek meselesi gaty wajyp bir mesele belki bejergisi bolan zadyň neme sebäbi siziň ölümiňiz bolmasyn diýýär arzuwyn hökmäni ýagdaýda psihologa klinika ýüz tutuň, ol oýnjak zatlar däl. Ýok, hiç hili oýun eder ýaly zatlar däl we birden öle adam birden neme edýär, birhili kellesi birden bulaşýar.
Indi birem şöyle bir sorag, depressiýanyň taştlerini barada ýalňyş aýdylýan

pikir edýärler. Gaty güýçli adamlar hem depressiýa bolup bilýär. Gaty baý adamlar hem depressiýa bolup bilýär. Meselem, Amerikan zwezdlaryna seretsek, Amerikan aýdymçylaryna seretsek, köpüsi depressiýa bolýar. Köpüsi ýaly fazalardan geçýär durmuşda. Hawa, onuň üçin depressiýa bolanyňyzda siz güýçsüz bolanyňyz däl, prosta käwagt adam daş-töwereginden Gerekli goldaw bolmany üçin hem şon ýaly nemelere depressiýa şon ýaly bolup bilýä kesel bolup bilýä ene pikir ediň depressiýa bir psihlagiçiskiý bir kesel diýip pikir edýärä diňe adamlar ýöne ene hawa psihlagiçiskiý kesel ýöne biziň obyçnyý biziň fiziçiskiý kesel bedenimize hem täsir edýär şon üçin kesel diýip kabul edýäs ony bir däliremek ýaly däl Size pikir ediň meselem adam şo depressiýa bolanda şo ýürek agyry bolan adam belen bir tapawudy näme bir ýürek agyrda ýürek ýürek ýürege täsir edýär depressiýa bolsa siziň beýniňize we bütin bedeniňize täsir edýär aslynda olam bir kesel däliremek däl şony aýry neme etmäň meselem awa däliremäni aýry tutuň ýöne depressiýany bedeniňizdäki bir başga bir keselden aýry tutmaň olam bir kesel ondan Başga näme misconception-a, ýalňyş pikirler? Meselem, depressiýa bolan adam özüni dowamly gynançly duýýan bolsa, umutsyz bolsa, şoňa, Aý, prosta pozitiwno pikir et, näme sen, geçip gider diýmeli däl. Aslynda on ýaly däl. Ol adamyň eýýäm güýji ýok pozitiwno pikir etmäne. Ol kellesinde islemese-de negatiwno pikirler has köp bolýar. Şoň pikir edişi, duýgy duýşy, edýän hereketleri üýtgeýär. Ony ol elinde däl köp zat we beýindäki gormony rütgeni üçin. Şondan we şo taýda ýöne pozitiwny pikir etseň hemme zat gowy bolar giç gider diýmek ýalňyş. Planam plan hili boldy ýöne ol gutuldy diýerler-ä men zat tasada-da şoň ýaly bir primer berdim. Plan-a rak boldy rak bolmadyk ýaly geçip ýör diýen zog-a. Meselem, ýa-da rak, rakdan gutulyp gitdi diýen zat, ondan şol näme depressiýada-da plany, plan situasiýa geçdi başyndan. Ola hiç zat bolmadyk ýaly geçse, sen näme depressiýa gelip börsiň diýmeli näme. Sebäbi her kimiň öz duýgy duýuşy özüne nemedir, unique, özüne özgedir. Ondan başga näme misconception bar? Meselem, Depressiýa bolýan adamlar näme diýilýär? Hemmesi meýze şekilli depressiýa bolýar. Her kimiň meýze şekile täsir bolýar. Meýze şekille ýaşap geçýär depressiýany diýmegem ýalňyş. Sebäbi hemme adam tapawutly. Hemmämiz ştampirowanyý piçatly bir zawoddan çykamzok. Durmuşymyzdan birneme-de çykanok. Şonuň üçinem her kimiň depressiýa depressiýany ýaşaýşy, depressiýa bolşy tapawutly bolup bilýändir. Ondan soň başga-da misconception şu wagt aklyma gelenok. Başga neme stereotipler kän depressiýa barada. Häzir aklyma gelse ýene aýdyp geçerin. Okay.
Şundan soraýyn, bir depressiýa bolan adam diýeli depressiýadan gutulan soň täzeden depressiýa düşme nemesi barmy, olaslygy barmy? Hawa, we riski köp bolýar. Eger bir adam bir gezek depressiýa bolan bolsa, täzeden depressiýa düşme riski köpelýär. Köpelýär. Hawa.
Okey. Peki, meselem, şuny soraýyn, depressiýadaky adama iň gowy şekilde nähili goldaw bolup bileris? Depressiýadaky adama iň gowy şekilde şony kritikować etmän, şoňa meselem, sen nähili adama ýöne Sokulyp ýatyrsyňda ýalta bolduň zat diýmän şoňa ýal sen ýaltalygyňdan depressiýa bolduň ýa-da sen ýöne negatiwny pikir edýäň zat diýip şony kritikować etmek ýerine meselem oňa aslynda bütin ýüregimiz bilen iki gulagymyz bilen şony diňlesek näme diýänini eşjek bolsak onda şonda kömek edibilýäs şoňa goldaw bolup bilýäs oň daşyndan hem Şoňa diňlämizde ýüz prosent düşünmeseňem ýagdaýyna, şoň perspektiwasyndan seretmäne azajyk bir näme effort etmeli, effort etmeli, empatiýa görkezmeli. Hawa, hemmämiz meýleş nemeden geçemzok, şonuň üçin her kimiň sto prosent başyndan geçýän zady düşünmek Mümkin däl, biz psihologlar hem sto prosent her kimiň ýagdaýyna düşünemzok. Ýöne şony düşünjek bolýas, şoňa näme effort görkezýäs. Başga nähili näme edip bolýar? Meselem, eger tanaýan psihologyňyz bar bolsa, tanaýan şoňa kömek edip biljek professional bar bolsa, şoňa ugrukdyrmak. Oň daşynda şol adam bilen aktiwiteler etmek, meselem, ýör ýöräli diýmek, ýör ýörişe çykaly, daşarda ýöräli ýa-da bile plan nahar bişireli, şo zatlar hem nem edibilýär. Ondan soň kömek etmek, meselem, bir bir bir aýal maşgala bolsa, çagalary bar bolsa, diýeli depressiýa bolýar aýal maşgala. Sizem şol aýal maşgalaň jorasy bolsa, meselem, Şo jora gelip, öz jorasyna, depressiýadaky jorasyna, meselem, nahar bişirişmäne ýa-da çagalaryna seredişmäne kömek edip biler. Ýaňky jorasy bilen oturyp gürleşmäne, gürrüňdeşlik etmäne, şon bilen çaý içmäne, şo zatlar hem kömek edibilýär. Goldaw daşyn, goldaw nimesinden, goldaw perspektiwasyndan seredemizde, ýöne bu zatlaryň hemmesi gutulyr, gutulyr ýaly däldir. Bular gutuldyrmakda bir neme bir kömek edýär. Hawa, bir faktor ýok-da sebäbi hemme zadyň kombinasiýasy bolmaly. Şo goldaw aslynda uly kömekleriň biri, ýöne ýeke özi goldawyň özi ýeke başyna bir depressiýany gutuldyryp biler diýip bilmeýäs. Bolubam biler. bolmanam biler. Ony riske almak islemeýäs, ýöne eger-de goldaw görkezip bilýän bolsaňyz, şol adamyň özüni gowy duýmasyna, gowulanmagyna täsir edip biler, goşant goşup biler. Dogry.
Sag boluň. Indi bir şu taýda ýazylan zatlaram bir gözden geçireli. Siziňem wagtyňyzy kän almaýyn, gyzyňyzam kän aýry goýmaýyn. Näme diýýär, Şutgalap haýdap işleýän hiç zat galmaýa depressiýa stresem hä. Haýdap işleseň diýä hiç zadam galmaýa depressiýadan stresden diýä. Olam bir miskontsepşinleriň ýalňyş pikirleriň biri sebäbi depressiýadaky adam on ýaly güýji bolup bolmanam bilýä. Kä haý fankşinin depressionam bar. Haý fankşinin depression näme? Adam dowam edýär, işe-de gidýär, hemme etmeli zatlaryny edýär, obyçny durmuşyny ýaşaýan ýaly ýaşaýar, ýöne öz içinde hiç hili hiç zatdan keýp alanok, hiç zada begenenok. Ol ýaly depressiýada bar. Dogry.
Znaçt, hemişe, hemişe çözüm däl, çözüm bolup biljek situasiýalar bolmagy mümkin diýýäňizda. Hawa. Tak, ýene depressiýadaky adam hemişe agysy tutýarmy diýipdir. Tutup biler. Hemişe agyz tutup biler, sebäbi özüni çykgynsyz, umytsyz duýýan bolsa, çykgynsyz ýagdaýda duýýan bolsa, geljege garşy hiç hili umydy ýok bolsa, hiç hili maksady ýok bolsa, onda şol şoň ýaly agysy tutup biler we durman ýöne aglam hem biler. Dogry.
Gaty gowy bir gepleşik boldy Arzygül. Köp minnetdar. Men umyt edýän, şto bu biziň soňky podkastymyz bolmaz. Önemli wajyp temalar hökmany ýagdaýda bardyr. Iki aýda, üç aýda bir podpisçikleriň hem pikirlerini alyp, meselem arada gürleşimiz az self care hakynda-da edip bileris belli bir wagtsoň. Wagt aýranyňyz üçin köp minnetdar. Muny Wideomyzy hem ýutubda hem tiktokda paýlaşýan nesip bolsa sizem mention ederin. Ondan size ýüz tutmak isleýänler bolsa size ýazsa bolar çerez instagram bolýamy. Eger raboç instagramyňyz bolsa eger has gowy. Meselem personal käwagty iş bilen baglanyşykly şeýle edýänlerem bolýar. Personal Birem iş bilen baglanyşykly. Oň ýaly bolsa has gowy. Meselem, kliniki psiholog Arzygül diýip bir ýene bir näme açsaňyz, meniň pikirim o prosta. Ony maslahat berer. Paka siziň öz şahsyň şahs şahsy instagramyňyzy maslahat berer. Ondan size belki ýüz tutarlar. Gürleşik esnasynda biz gürleşip oturan wagtymyz köp adam salam berdi. Wa aleýkum salam hemmäňize. Gürleşik wagtynda alyp bilmedim oba şoň üçin nem etmäň. Köp minnetdar. Eger ýene-de goşmak isleýän zadyňyz bar bolsa, pažalwsta, goşup bilersiňiz. Meniň minnetdarlygymy aýdaýyn. Minnetdarlygymy aýdaýyn size. Meni çagranyňyz üçin podkastyňyza we başgalara şular ýaly temany paýlaşmana bir sebäp bolanyňyz üçin. Her kim ýazyp biler meň personal instagramyma. Siziň ýa gaýdyşyňyz gaty dogry zat. Professional instagram açmaly. Birnäçe bar pikirlenýän, prosta gaty kän zat edýän bir wagtda, işe gidýän, okuwa gidýän. Oň daşyndan testime taýynlanýan lisenziýa testi, ondan çaga zat diýip. Şo zatlara ýetişemok, ýöne pikirimde bar. Siziňem aýdyp geçişiňiz ýaly gaty dogry aýtdyňyz we gerek zat ýa adamlar ýazýar. Nawa. Köplenjem personal yani öz instagramym bolan üçin käbir adamlar yazmana da çekinýär. Yazmana çekinmäň, eger soobşeniýe ýazsaňyz, soobşeniýelere seredýän daşyndan gelen, eger družbaňyzy, follow requestiňizi kabul etmesem, ýöne soragyňyz bar bolsa ýazsaňyz, men şoňa ýene seredýändir we ýakyn wagtda özüme professional, yani professionalnyý stranitsany açjak nesip bolsa we has gowy nemeler, temalar, zatlaram çykarjak. Azajyk özüme wagt döretmeli bolýan. Şonuň üçin azajyk bu nämäni streç edip otyryn, çekip otyryn. Hawa. Hawa.
Nesip bolsa. Laýsensyňyzam çaltrak alarsyňyz diýip umyt edýän. Nesip bolsa. Hawa, o meselede-de good luck, başarlar dileýän ýani. Hawa, Taňry rehasyn.
Onda näme, indiki ýene görüşýänçäk köp sag boluň, sagatda görüşeliň.